Good evening, good afternoon, good morning. You are welcome to First Aid Immigrant Solution. My name is still remain Anthony, your Ogboge presenter. So the reason why I make me just say me I just quick rush come do this small video is about this uh, bonus wey dey go on now for Italy. So the this bonus Because of say government wey e take ask us say make we take stay house na im bring this bonus take come out but many people dey misinterpret this bonus about how e say make dem take spend this money so na im make me come make I come explain some of them wey has to do with money for inside so those people wey dey front line wey dem dey call medical people nurse so people wey still dey other uh, this thing health cases like people wey still dey work for hospital or people wey still know say still dey work for all this pharmacy and all those things government come talk say anybody wey do extra time they go still pay them extra money and seko say anybody wey still leave their children for house wey get pikin for inside they go still pay them up to one thousand euro for babysitter so that one na im be those people wey dey front line while those people wey fair dey work before this coronavirus start they come tell them say make they close their work make they stay for house

wey dem dey call a casa integrazione make dem pay dem up to one thousand four hundred euro up to one thousand four hundred euro e no mean say na four hundred one thousand four hundred euro dem pay you so dem fit pay you one thousand four hundred euro but dem fit still pay you less than that na those people wey get work wey their work stop because of this coronavirus na im dem wan pay that money what about those people wey get partita iva those people wey get wetin dey oyibo dey call vat which is value added tax na dem dey call patita iva for here those people wey dey wey get patita iva wey get personal work whether you put your paper for autonomo all of them na still patita iva or people wey dey agricolo wey dey call farm work if you dey work for any farm sector or any other private sector whether uh, professional work and you get VAT, which is a value added tax, you dey pay your own tax by yourself as a professional work. You no dey under anybody. Those people, government still talk say im go still pay them 600 euro for now, but they are still talking on how to increase the money to 800. But for now, tomorrow na the the process will start so they say na 600 euro na im go fit give them but many people still dey talk say what of those people wey no get work at all or some people wey get work wey dey do black job but that those one wey dey do black work or wey no get work at all for now government still dey look on how dem take resolve those people problem e no mean say government forget una but the money wey government still disburse for different type of uh, different municipalities wey dey around italy e disburse up to about 400 millions of euro wey e say make e share for 8000 commune wey dey italy and depends on the commune e no mean say na the same money all all commune go share na depends on your commune na you go see depends on the money wey you receive some commune still dey wey still reach pass other commune so you no fit expect the commune wey reach pass the wey still give you small money dem still give you money wey still big pass the one wey no still reach you still get so That's for that. So Komu Nana, they, they, they work with social assistance and they do meeting on how they want to know the right amount wey dem fit give those people wey e get problem with their family wey dem no fit buy things to chop wey dem dey call shopping you understand those people now government dey look into their case for under your own uh, quarters You go go your quarter, you go go social service wey dey take care of you, you go call dem. So anytime wey dem don agree with the money wey dem wan give una, so na dem go come tell you on how you fit take collect am, on how you fit take get am. Most of them, dem dey still dey talk about on uh, this ticket restaurants, on how you can use this ticket restaurants for you to take buy things for supermarket. But for now, They never really start the whole process. So then they think on how their field takes start am as soon as possible. Then why those people wey see dey uh, wey see lost their job before this problem start if you know say you get physical code and pin to access limbs so you fit still do the process yourself all you need to do make you install the application which is IMS app you install am for your phone and if you don install am for your phone you go choose the location where the IMS dey for your area if you choose the location you go enter your physical code and your pin and if you don't do those one you fit still do uh, unemployed application so that unemployed application don still get money wey don still pay you so those people wey their work still finish wey dem talk say make stay wey their contract finish for this period e no mean say dem don renew your contract as soon as the, this uh, coronavirus finish

dey dey but the one wey dem say dem wan start tomorrow now na six hundred so na make me bring that one come for una if dem still increase am dem still call una but for those people wey still dey work for this period dem tell dem say dem give dem hundred euro and does he add 100 euro to your salary wey you first dey receive so those one are the few informate may i say may i come drop for our people so mona beware of any fake rumor say na so dem dey pay for house na so dem dey pay for this if any other thing still come we will still try and we will still come make we come give una the information please if you know say you never still subscribe to my channel mona su subscribe to this first aid immigrant solution so any information wey still come i still come out make i come still come drop am for my fellow viewers as una dey view as una dey share this video na so god go still dey bless una i still remain your presenter anthony una bye bye o.